Bu gün biz Wýetnama gitmelidik. Emma Nohura gitdik. Nohurda örän owadan şarlog. Beýikligi on-on bäş metr. Suwam buz ýaly. Bu gün şarloga gelen jahankeşdeler örän şadyýan we örän bagytly. Bu şarlogyň nirdedigini size aýtjak däl. Eger-de şarloga gelenden soň tebigaty arassa saklajak, ýanyň bilen getiren hapa-hupalarymy alyp gaýtjak diýseňiz, Onda wideonyň soňunda nirede ýerleşýändigini aýdyp bilerin. Aprel aýy Köpetdagyň gülläp açylýan wagty. Dagyň üstüne haly ýazylan ýaly. Gektarlap-gektarlap açylyp duran bägüller, çopantelpekler, gyzyl gülänekler we başga-da birnäçe güller, o gülleriň adyny bilemok. Awtoulagdan düşüp, dagyň etegine çenli ýöräp bardyk. Örän ýakymly howada gülleriň arasyndan Ýöräp gitmek, bu özboluşly, örän jana ýakymly lezzet. Dagda birnäçe täze jahankeşdeler bilen tanyşdyk. Bu syýahatymyz beýleki syýahatlarymyzdan juda tagamly, juda gyzykly we juda owadan boldy. Eýýäm dagy bizden bir gün öň gelip, dagyň eteginde palatkalarda ýatyp, gijäni şeýle ajaýyp tebigatda garşy alan dostlarymyza gabatlaşdyk. Dagda agşamlary howa salkyn bolsa-da, Ýörite çadyrlarda, palatkalarda gijäni geçirip bolýar we şeýle ajaýyp howadan dynç alyp bolýar. Bu günki syýahatymyzda aşpez dostumyz bize guzy gril dagyň üstüne daslapky edip berdi. Şeýle ajaýyp we örän owadan tagam guzy gril ýatdan çykmajak dynç alyşlarymyzyň biri boldy. Ýörite biz bolanymyz üçin bize dagy getirip berdi. Emma başga wagt diňe şäher içine eltip berýärler. Bitinligine bişirilen örän owadan we örän lezzetli guzygiril dagy dynç almana baranlar üçin, Gudrat görseň, daglara bar diýlendiri çyn boldy. Guzygiril, myhman gelse, goýun soý. Dagdaky myhmançylyk Örän tagamly boldy. On-on bäş minut çeşmäniň gara üstünde ýöräp, şarlawuga ýetip bolýar. Bu bolsa çeşmäniň akyp durşy. Kommentariýada bul nasosdan pürküdilýän suw diýýänler üçin, ynha çeşmäniň akyk gelşi, dagyň kertinden çeşmäniň aşaklygyna akyp gaýdyşy. Şarlawuk tebigy hakyky, bu gün şarlawuga gelen jahankeşdeler örän şadyýan we örän bagtly. Her kim ýüzlerçe suratlara düşýär we surata düşmekden başga-da şarlawugyň başga üýtgeşik lezzeti, bul şarlawuga suwa düşmek. Käbir dostlarymyz saklanyp bilmän, şarlawuga suwa düşdüler. Şarlawugyň beýikligi on-on bäş metr we şarlawugyň aşagynda oturyp iýip-içip bolýan, surata düşüp bolýan ähli şertleri tebigat tarapyndan sowgat edilen ýaly. Şarlawuk bilen aşaklygyna gitseň, hatda suwa düşüp bolýan howuz ýaly ýerleri kem gabat gelýär. Biziň kanalymyzda däp bolşy ýaly, tebigata gitsek, ýanymyz bilen özi suwuny alýas. Hakyky tebigatyň özi, hakyky tagamyň özi. Şarlawukda suwa düşdük, surata düşdük we yzymyza nahar iýmäne gelsek, dostlarymyz saklanyp bilmän, guzy grili eýýäm bölekläp iýipdirler. Şeýle ajaýyp üýtgeşik tagam arassa owadan tebigatda saklanyp bolmaýar. Aprel aýy gülleriň açylan wagty, otlaryň ösen wagty, örän üýtgeşik, Tebigatyň örän üýtgeşik ysy bar we howasy bar. Ýurdumyzyň şeýle owadan tebigatyny goralyň, aýap saklalyň we depämizi täç edeliň. Bu şarlawuk Arçmanyň ýanyndan Nohura tarap girende, ikinji obadan hem geçip, dagyň üsti bilen kyrk minutlap ýol ýöränden soň, çep tarapyňda, dagyň eteginde ýerleşýär. Tiktokda telefon nomeri ýazsaň blog etýänligi üçin, maňa liçkadan ýazyp bilersiňiz. Men ýolbelet sürüjiniň telefon nomerini size ugradyp bilerin. Ýöne bir şert bilen. Tebigata barandan soň tebigaty arassa saklamak bilen we hapa-hupalary ýanyň bilen alyp gaýtmak bilen. Biz bu şarlawga ilkinji gezek bardyk. Nohurly ýerli adamlardan sorap-sorap gözläp tapdyk. Şonuň üçinem birinji wideoda tapdyk diýdik. Edil Hristofor Kolumb bolmasagam, biziň üçin bu şarlawuk ilkinji ýer we örän owadan şarlawuk. Başga nähili owadan ýerlerini bilýän bolsaňyz, bize kommentariýada ýazyň. Gelers, onam tapars,